Iris, du has der dem Ben Aller seng Äntwerte méi genee ugekuckt. Wat ass der do opgefall? Wat mir do opgefall ass? Also ech fannen, du hues zimlech iwwerzeegend geäntwert. Also ech hat mol d'Gefill, datt déi Äntwerten, déi s du ginn hues, net vun der Partei aus kommen, mee vun dengen Iwwerzeegunge selwer eeben. An ech hätt och nach eng Froh eebe gehat, Zur Digitaliséierung, well du sous jo, du häss och Informatik studéiert. Ma dëst Joer goufe jo elo d'Ipaden an de Schoulen agefouert. An ech wollt dech froen, also ech sinn zum Beispill och selwer an enger Ipadsklass an ech gesinn do awer Vir an Nodeeler dranner. An ech wollt dech froen, wat häls du dovunner, datt déi agefouert goufen a wat zéien d'Schüler doraus also eraus? Also sinn et Virdeeler oder sinn et och gewëss Nodeeler do vläicht dobäi? Wat mengs du? Jo, also d'Ipad Klasse gesinn ech, also grondsätzlech ass et eng eng gutt Initiativ, datt mer emol probéieren déi nei Medien, déi nei Techniken an d'Klassen, d'Klassesäll eranzebréngen. Ech menge mir gesinn ëmmer méi, datt wann een doheem als als Lycéesschüler huet een souwisou den Handy derbei, et googelt een eppes no, kuckt een op Wikipedia a firwat een awer dee Léierprozess net och an der Schoul uwenden an eben och do méi ze integréieren déi ganz Techniken. Eenzege Problem deen ech bësse gesi mat den Ipad Klassen ass Plattformiwwergräifend si mer do e bësse méi benotze erëm elo vun enger bestëmmter Firma erëm d'Geräter an do ginn et och nach aner Méiglechkeete wéi s de dat kanns. Mir sinn do erëm als Schüler bass de do erëm ugebonnen un dee spezielle System deen s de muss huelen. Et si och nach verschidde Schüler, du bass do seng, wéi soll ech dat erklären, du bass an deem Apple-Universum am Numm emol e bësse gefongen an do wieren och d'Saache ginn, wou ee kinnt méi a Richtung Open Source goen, dat dat quellenoffen ass, wou een och wierklech, wou de Staat och selwer e bësse méi Kontroll iwwert d'Geräter huet an net esou komplett ofhängeg ass vun enger grousser Firma. Mee grondsätzlech si mer et awer positiv, datt déi nei Technologien awer an de Schoulsystem integréiert ginn. Ok. An dozou hunn ech dann och nach eng zweet Fro, an zwar, Et ass jo och wëssenschaftlech bewise ginn, datt wann ee Saachen op Pabeier opschreift, datt ee sech déi automatesch besser mierkt, wéi wann een elo zum Beispill op engem Laptop eebe schreift. Mengs du net, datt d'Ipaden da villäicht e Problem wieren an deem Sënn, datt et fir d'Schüler vläicht méi schwéier wier fir ze léieren, well datt du dat Ganzes jo och net sou iwwersiichtlech, well normalerweis hues du deng Blieder jo och virun der an um Ipad ass et eebe sou, datt du zwar zwou Säite kanns hunn an du kanns riwwer switchen, mee iwwersiichtlech ass et eebe net an och fir deng Notizen hei ze maachen, ech perséinlech verhale mer zum Beispill net wat ech op de Computer tippen, wann ech awer eppes op. Plat schreiwen, dann hunn ech dat direkt am Kapp. Mengs de net, dat géif vläicht e Problem duerstellen? Dat kinnt vläicht fir deen Eenzelen ee Problem duerstellen, mee ech gesinn dat éischter als Iwwergangsphas, datt wann een, mir sinn nach gewinnt op alles mam Bic a mam Pabeier opzeschreiwen, wann ee vläicht schonn e bësse méi, scho méi fréi dermadder ugewinnt ass, ech mengen déi Ech kenne lo een, meng Niess, dat huet elo dat zwee, dräi Joer, dat fänkt elo un, wëll dat eng an der Zeitung, wëll dat Bild méi grouss maachen, well dat scho méi an deem digital native, an där Philosophie dran ass, wéi benotze ech een Tablet, wéi vläicht. Ech denken, datt dat sech mat der Zäit kinnt e bëssen ausgläichen, datt een do méi, datt einfach eng Gewinungssaach ass, wéi ee mat eppes schafft. Datt een einfach vu Klengem un halt domat. Voilà, dat Digital Digital Blieder fir dat ze verwalten ass e bëssen eppes aneschters wéi een Dossier a vläicht muss een dat elo lues a lues dann hinne do gewinnt. Ech hunn och nach emmer mega Chaos a mengem, op mengem Desktop do, ass een Ordner wou alles drageklaakt gëtt a wann an da sichen ech mer och meng Dokumenter eraus. Mee jo, et ass effektiv. Eng Saach vun Zäit eben. Vun Zäit a vun Entwécklung och vu Programmer. Ech mengen, mir stinn elo eréischt an de Kannerschong, wou och déi Programmer elo eréischt op de Marché koumen, wou Firmen sech elo eréischt beschäftegt hunn domadder, wat kënne mer elo maachen, wéi kënne mer elo nach Apps entwéckelen, datt dat méi einfach gëtt, fir datt d'Schüler kënnen och ënnereneen Dokumenter austauschen oder zesummen op engem Dokument schaffen. Dat si och nach esou Voleten, datt een an der Klass kann zesummen op engem gemeinsamen Dokument, ech seet elo mol, Notize maachen, Kommentarer draschreiwen. An ech denken, datt dat nach alles kënnt an e bëssen an de Kannerschoner stécht. Ech mengen, wéi laang gëtt d'Technik Tablet elo? Fënnef Joer oder esou? Fënnef, sechs, siwe Joer, jo. Jo, awer eréischt sot d'lescht Joer goufe se an d'Schoul. An an d'Schoul emol agefouert. A mir wëssen alle, brauch ëmmer e bëssen Zäit beim Staat.